ndinoda kutenda mwari wemasimba ose panguva ino ndoda kuti ndiwane mukana wokugamuchira baba deputy overseer baba naamai nyenza baba secretary baba naamai mhende our administrator baba naamai wachekwa titenderewo nditore mukana uno wokuti tisvike patinopinda mushoko ramwari tiine nyaya iri pamberi pedu Dengendera repamberi pedu ratiri kutaura kuti iro divine compensation toda kuti ndiverengesewo mavhesi eh, andinoda kuti ndiverengese yekutanga ithim vhesi joel chapter 2 vhesi 25 ndinoda kuverengo zvekare

panguva ino ndinoda kuramba uchitsikirira nyaya yedivine compensation mazwi maviri waya ndinotenda kuti akatitsanangurirwei at length divine zviri kungoreva kuti pano paita mwari Jehovha Mwari apindira munyaya dzemunhu then compensation izwi rimwe rezvekare rinongo reva restoration kudzoserazve zvakanga zvaparara nenzira ipi yazvakaparara nayo asi mwari anenge akuita restore back paoriginal status yazvo nyaya yataverengesa Kuna Madzimambo wechipiri pachapter 8 pane nyaya yemukadzi muShunemi. Mukadzi uyu akaudzwa naElisha akanzi chibuda ibva pano buda munyika ino nokuti nyika ino yaakuzoita nzara for seven years chienda kwose kwaungafunga unogarako for a while Mukadzi uyu anonzi akasimuka iye nemhuri yake vakaenda vakanogara kunyika yavafiristiya for seven years seven years zvichipera zvinoratidza nzara yakanga yachiperawo zvekare kwaisraeri ndokubva mudzimai nevana vake vadzoka kunyika yekwake achidzoka kunyika yekwake zvinongozikana kuti kana munhu wadzoka unoda kuenda pamba pako musha wako achisvika achisvika pamusha wake akawana musha wato occupied musha watogarwa musha wapiwa momunhu naasabhuku mudzimai anonzi haana kuzomira akabva asimuka akaenda kwamambo achinoripota nyaya yake kuti ndatorerwa munda ndatorerwa imba yangu paakasvika kaini akasvika kwamambo zvinonzi mambo akanga achitotaura nagehazi muranda waerisha mambo ari kuti imbonditaurirawo imbondipo hurukuro imbondipo nyaya huru dzakaitwa naelisha palaifi yake saka gehazi anonzi akanga achirondedzera nyaya dzakaitwa naelisha ndiri kufunga hangu kuti akanga achitaura pamusoro pakuti elisha uyu akapapamidza demo pamusoro pemvura elisha uyu akanakisa mvura akange yaakuipa elisha yeye uyu akamutsa mumwe mwana wavamwe amai ainzi mukadzi mushunemi saka time yaakanga achitaura nyaya iyoyo mukadzi akabva asvika nemwana wake akanga amutswa naelisha nguva iyoyo gehazi akabva ati ndiye mukadzi wacho wana vachitaura nezvake mambo ndobva vati dai amai ndizvozvo here amai vanonzi vakarondedzera nyaya yavo vakabva amai makabva elagehazi akabva ati nemwana wacho ndiyeyu Zvikanzi nemukadzi, Ndatorerwa munda, ndakatorerwa munda wangu, ndakatorerwa imba yangu. Zvikachinzi namambo, akarayira an official, akarayira mumwe jinda rake, zvikanzi takura amai avo nemhuri yavo, uende unovadzosera zvese. Ndafarira nyaya iyoyo, vadzosere zvese. zvavakatorerwa ndinoda kuti muite restore ndinoda kuti muvaite compensate zvakarimwa munda wavo kubva anaya vachibuda munda mulendi ino seven years kwa zvakarimwa for seven years vadzoserei neprofiti yacho vadzoserei nezvakarimwa vadzoserei nezvemaprofits amakaita mafruits emunda wacho muvadzosere zvekare nemba yavo pano tinoda kuti tichitaura pamusoro perestoration kudzoserwa kwezvinhu zvakapambwa kudzoserwa kwenhaka yako yakatorwa kudzoserwa kwezvinhu zvako zvausiri kuziva zvakafamba sei Mwari wenyasha zhinji ngaatiite zvakanaka. Kutheme scripture yedu kutaura pamusoro pekuti Mwari atuma an army. Mwari atuma hondo dzake. Maspecialized, a, a specialized army. Pane zvikara zvina zviri kutaura nezvazvo. Pari kutaura pamusoro pamuteteni. Kuchirunga vari kuiti Paul Mawemo. pakutaura pamusoro pemhashu ndiye atinoziva kuti locust pakutaura pamusoro pegwatakwata ndiyo yavanga kutaura pamusoro pokuti kenkawem pakutaura pamusoro pa anonzi mupedza chose ndiyo yavanga kuti katapila makadzaza tumhuka tutunout maspecialist paplant pa, pa tumwe tupuka turi specialized kudya mafruits ini kunzi muteteri uyu anorova mafruits mafruits avana vanhu akadyiwa zvibereko zvavana vanhu zvakaenda magifts evana vanhu akaenda paanospecializa kumafruits ndokubva zvatetenwa zvese zvikaparara ndoda kuti nditaure nemwe munhu manguva ino kuti pane mafruits ako akatorwa pane magifts ako akaenda maspiritual gifts chaiyo hausisina yango nhoroondo pane vanhu vakanga vangonzi handaainzi akangoronda uyu zvinonzi nyorai pasi mafruits akate, akatetenwa namuteteni pane chimwe chakauya mashu is the specialist wemashizha mashu anospecializa kuany chlorophil kugreen yese anenge achirova mashu achirova achidya now chlorophil ndo factory kana kuti factory inogadzira kuti muti uzoita mafruits ndozviri kunorohwa zviri kuspecializwa zvichidyiwa naari kunzi mhashuyu saka ukanga wadyirwa chlorophil chlorophil mashizha anomirira zvekare identity identity yavana vanhu yakadyiwa identity yavanhu yakaparara mashizha ese akakakanurwa nemhashu panotevera iri kunzi gwatakwata kenkawem ndi specialist anorova stem kenkawem anorova stem zvino ukaona stem yadyiwa taisizombodaro kuminda uku nguva iyi vanhu vava kunopedza kukukohwa paya munenge makasara ipwa dzinenge dzirimo usafunga kuti ichiri right munenge mukekawe manenge akarowa nemukati kwakazongoita mhepo chete unoona ipwa yaya akungodonha yega kuinge ipwa yaya kukudonha wani chii chakuitika pasvika kenkawe ami yamwari yatumwa najehovha hapana chinofanira kusara ngatitange kumafruits handei pamashizha hatipinde mustem then pakupedzeserwa naari kunzi mupedza chose anobva apedza zvose now ari kunzi mupedza chose the catapira catapira ndispecialist wezviri pasi peground mumaroots now kana munhu aroyerwa marusi kana munhu aroyerwa foundation what else chichaitika hapasisina chichaoneka zvekare kumusoro pane mwe miti vanongotanga kuona ichioma kumuti uri kuoma nei paita katapira ah, ndispecialist wamarusi anoenda pasi unoapruta unodya zvoparara zvoda kuti hapana future hapana progress hakuna plan ichaenda zvekare mwari wegaro vatite zvakanaka panguva ino ndinoda kuti nditaure nemwe munhu wherever you are ndinoda kuti mwari wenyasha zhinji he is a faithful god ndimwari wakatendeka anoita restore anoita put back zvese zvinhu zvidzokere panzvimbo yazvo anoita compensate compensation ndakaifarira nguva dzabva vanhu muhondo nguva yaigadzirwa nzira nehurumende kati neveministry of roads pavaigadzira nzira muminister of roads vaingosvika kuti hawo grav redu tariwanapo hazvinei kuti munda maachimuti hazvinei munda maamumuti asi vanongosvika vakuchera grav ravari kuda voti asaka ah, mundau ndewani ndikazoenda ndikanotaura kuti munda wangu wakacherwa gravi une kuti unova nemakomba haucharimika vanokuti taakukukompenseta tinokupa another field tinokupa another land iri equivalent kune munda wako haleluya thats compensation ndinoda kuti mwari akukompensete pane utano hwako hwakatorwa ndira kuti mwari akukombansete ngaaende ngaakulokete pauri kuti mwari apa apa tunhu twangu twakarasika asi ndira kuti usaende kuna mambo ndira kuti usaende kune mwe munhu but ndira kuti uende kuna mwari nokuti vati utano pamusoro peheavenly compensation tiri kutaura pamusoro pedivine compensation kana yangoenda mwari chete hakuna anoti kwete nokuti shoko ramwari rotire kana avhura hakuna anovhara kana avhara hakuna anovhura ndinoda kuti nditende kuti ndinoziva enough two doors mulife memunhu pane madoors anofanira kunge akavhurika madoors eutano akavharwa nasatani ndinoda kuti iwaye manguva ino ndinoda kuti mweya mutsvona wamwari aavhure let those doors open kune madhoo zvekare akavhurwa anofanira kunge akavharwa listen pane madhoo akavharwa nasatani anofanira kunge akavhurika pane madoors akavhurwa noakaipa anofanira kunge akavharika mwari werugare ngaakulokete ngaakutarise muupenyu hwako pane door reutano rakavharwa nasatani let that door open mwari ngaakuite restore pazvinhu zvako nezita rajesu pane door rebasa rakavharwa nasatani let that door open in the name of jesus pane madoor ezvinhu e, zvakawanda zviri around you zvakavharwa let those doors open in the mighty name of jesus ndinoda kuti nditaure zvekare pane madoors akavhurwa pane madoors akavhurwa anofanonga akavharwa mulife yako ndaapi madhoo ayo madhoo ekuti wakadirwa urwere unorwara zviri seasonal handinzwisii zvinoita sei une migraine headache handizive yakatanga sei that door must close Pane ari kundiona here? Pane ari kundinzwa here? That door must close. That headache must be healed in the mighty name of Jesus. Pane ari kurwara kune vanasikana kuna namai vanorwara namajeko ndoda kutaura nguva ino kuti dhoo irororo rakakandwa nowakaipa ndoda kurayira izvo zvine zita rajesu let that door Close in the name of Jesus. Whoever ari kutarisa ari kundiona, ndiri kurayira izvo zvine zita raJesu. Let that door close. Door rakavhurwa nemuvengi. Let that door close in the name of Jesus. Ndinorayira Zvinotaura mhepo dzowakaipa kune vakarairwa nowakaipa kune vakatorerwa upenyu hwavo kune vakatorerwa tunhu twavo mabelongings avo ndiri kutaura restoration nezita rajesu upenyu hwako hwakachererwa pasi nezita rajesu upenyu hwako hwakaiswa muhari dzine ropa hwakachererwa pasi pemihacha ndinotaura izvozvi ndokuti mweya mutsvina wamwari ngaakurokete whatever your life is nezita rajesu mazita emhuri pana paakarongedzerwa pane paakavharirwa mumabhodhoro ndinoda kuti nezita rajesu that bottle rakavharirwa mazita emhuri yekwenyu izvozvi nezita rajesu ndinorayira nethe power of the holy ghost the power imwe yamtuna mwari that was invested in us izvozvi nezita rajesu nesimba iroro ngaaputike ndiri kutaura kuti mazita mabhodhoro ewa ngaaputike mazita evana vanhu abude nokuti pane zvinenge zvakaitwa pane mhiko dzinenge dzakaitwa dzokuti kana as long bhodhoro rakavharwa life yakavharika as long upenyu hwako uri mubhodhoro hakuna kwaunoenda unonzi tamba tamba chidembo muspetakabata Mweya mutsvene waMwari ngaakulokete. As I'm speaking, as I'm preaching, izvozvo izvi ndiri pane ari kutoti mufundisi muri kutaura ini izvozvi bata pari kukurwadza masikatano bata pari kukutambudza izvozvi taura pamusoro pedambudziko rako ribate nezita rajesu ribate nezita rajesu as am i now declare healing in the name of jesus as i now declare prosperity right now pandiri kutaura ba izvozvi restoration pandiri kutaura izvozvi compensation mwari wokudenga ngaakukompensate handichataura zvanasekuru vekwenyu handisataura zvanaambuya vekwenyu ndiri kutaura pamusoro pamwari wemasimba ose pana mwari wanonzi wakatendeka he is a faithful god let him compensate you ngavakukompensate izvozvo as am speaking nezita rajesu ndoda kuti usimudze roko wherever you are pane wese ari kunditeerera pane wese ari kundiona raise up your hand nekutenda ndichitenda kuti mwari anokuitira zvakanaka not tomorrow but now izvozvo as i want to pray for your life pane zvinhu zvakarasika pane zvakadyiwa namuteteni pane zvakadyiwa namupedza chose pane zvakadyiwa nemhashu mwari ngaazvirokete nezita rajesu itsika yamwari zvaitwa namwari kuti kana israeri yatadza kana israeri yabva pamberi pamwari mwari aituma hondo dzake maspecialist anonoloketa chimwe nechimwe kuti usare usisina chinhu tinoda kuti mweya mutsvene wamwari ngaakulokete right now mweya mutsvene wamwari ngaakutarise right now nezita rinoshamisa rajesu unorara uchiita madzikirira unorara uchiona hope dzakaipa unorara uchitananiswa nenyoka nezita rinoshamisa rajesu simudza roko rwako wherever you are right now as im going to pray for you in the mighty name of jesus pamwe iwe hausi kurwara asi une hama yako iri kurwara hauinayo ipapo asi ndoda kuti umumiririre izvozvi as i want to pray right now baba muzita rajesu ndinonamata ndinotaura kuna mwari unodzosera zvinhu zvakapambwa unodzosera zvinhu zvakarasika unodzosera zvose zvaka

mweya mutsvene wamwari akuitira zvakanaka muzita raisho rijesu amen